episode ya namusi yo sponsarwa nga vha decorex ṱhoho ya nḓou kha ri pfuri vhone vhane vha ri mini
eh samusi vha khou zwi vhona nga dzibodo na mini eh ri decorex namusi decorex ṱhoho ya nḓou zwino hafhanoni ndi na muhulwane wanga mukomana wanga ee ndi ḓo humbela u vha ḓi ambe dzina ndi wone vhonyi ya nṋe ndi pfhi gudani maano eh, ndi shuma fhano decorex okay okay vho maano a vha ḓo ri vhudza afha decorex ri khou vhona hu na dzipennde hu na zwiṅwe zwitshakatshaka khezwiḽa eh ri nga ḓi sedza ra humbulela mara fhedzi ri nyawo ndo pfha nga vhone vhane uri fhano hu itiwa mini yes uh, fhano ri vha ri tshi khou dila nga dzi pvc na dzi rhino bot so it's near to you safe there's only one you safe at toyando ri a vha guaranteer uri vha nga si bambisee come with your quotation will beat all the quotation that you have okay so rine samusi ri khou amba ri khou promota app yashu ipfhi zeplat heyi app i thusa vhaswa vhane vha ita mishumo ya zwanḓa uri vha wane mishumo vha nga vha na maipfi ane vha nga amba nga i app nṋe ndi khou vhona uri heyi app i ḓo thusa nga maanḓa vha tsheka mishumo i khou konḓa mishumo i khou konḓa nga maanḓa so zwino heyi app i tshi khou kona u thusa vhathu vhane khezwo vha khou kona u ḓiitela nga zwanḓa u khou kona u ita zwenezwo zwe mudzimu a muṋea kana zwone zwino heyi app ndi vhona ungari i ḓo thusa kha vhaswa sa izwi vha khou zwi vhona fhano south africa mishumo i khou konḓa so vhone vha na talente i hone app khe kha vha ambe navho khe vha vha advertise zwithu zwavho vha kone u ḓivhea zwori vhone vha konesa zwifhio khezwo khezwo khezwo app yashu i khou wanala kha android zwa zwino ri tshi khou amba eh, i to wanala kha ios vha ya kha google play vha setsha zeplet by zungo ya ri khou vha ṱanganedza kha iṅwe episode ya zungo artisan vlog podcast edition na musi ndo vhuya na muṅwe munna afho ho munna wa konḓo wanala hoyu munna wa konḓo wanala ndi ngani na miṅwedzi miraru ndi khou amba naye a si khou wanala ee mukala ha vhone vha konḓo wanala ya ne ndi muthu ane ndi vha ndi busy nga maanḓa ee ndi vha ndi busy khamusi ndi nga tou thoma ngo tou amba uri nga madzina ndi pfhi eh, tshilukwaro tshidzo eh, ndi vha ndi khou shumana na interior designing eh, u mona na south africa ḽoṱhe zwi tshi khou dependa kha uri client dzine ra khou dzi shumela dzi gai so zwi zwe zwa zwi tshi khou ita uri vhavhe vha sa khou ngwana ndi zwa uri eh, ndo vha ndi khou shumela kule ya okay okay vha sa thi hafho hune vha khou shumela hone a vha vha vhudza uri interior design vha khou amba mini vha tshi to uri interior design vha to amba zwavhuḓi vho to katela zwavhuḓi interior designing i vha yo katela tiling ceiling built in built-in insuit ya khishini na wardrobe o ndi zwiḽa zwine ra vhea hone dzi ngilasi yeah. dzi plate na mina zwiambaroni kamarani kamarani yeah. o zwa khishini ndi izwa zwo lela na dzipani na mi yeah. na zwiṱofu zwine wa wana tshiṱofu sure yeah zwezwo then na painting mm. eh na roofing ndi zwithu zwine ri dila ngazwo hezwo o painting vha khou amba u penda nnḓu mm, nga ngomu Mazenge, wapi? na nga nnḓa mazenge Eh, ee okay, ri ita hezwo zwithu okay. then ha vha na zwiṅwe zwine zwa zwino ri kha tou zwi publisha zwa sathu tou vhesa vho kha vhathu nga maanḓa ndo sedzesa vhathu vha tshirema vharema Eh, Eh, ndi zwa dzi tv stand dzine dza vha dzo itiwa nga rhinoceline oh, dzine ri khou zwi establisha vhathu vha khou ḓi zwi ḓowela ndi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa zwine vha wana khamusi silini i si tu tou vha na different kha kha na TV stand zwi tshi tonga tshithu tshithihi eh ndi zwithu zwine nazwo i, eh vhathu vha khou zwi funa nga maanḓa ende ri khou shuma nga maanḓa khazwo okay okay okay handi ku zwi vhone zwine vha khou amba zwone ndi ḽa zwine u ḓo wana tv i tshi nga yo dzula yo dzula muyani so eh a ḓa nga hu na zwiṅwe ah okay a ri ḓo zwi sumbedza vha ḓo zwi vhona vhathu ḓo zwi sumbedza alright ee a ri mbo ḓi dzhena kha heḽi ḽori vhone vha vha sa khou wanala vha vha khou shumela kule vhone vha vho- vha vho ri shavha vho ri sia vhone Eh, ya eh ndo vha ndo ndo ndo ṱuwela kule mara zwa sa khou amba uri hafha hayani a sa khou shumiwa eh hayani a huna vhathu vhe vha vha khou sala vha khou shuma eh nṋe u tou vha ni eh nga nṋe muṋe ndo vha ndi cape town mm. eh so nda ndi khou ita dziṅwe dza dzi project haningei dze dza swika uri dzi ndzhele two months uri ndi dzi fhedze eh mara zwe zwino ndo vhuya ngazwo ndo swika ya ya ya
ndi uri nda remwa nga ṱhoho ngori o munna ndi ene munna ane ndi nga ri ra sathu vha naye hafhanoni ngori ra ro no vha na wa muḓagasi ra vha na wa plumbing and then ra vha na muṅwe ane u ita zwo fhaṱa na mini hoyunoni wa wa carpentry wa bulanga ara sa thu vha naye mm. wa una u rwa bulanga zwa serious so a thi ḓivhi uri vha nga takalela u amba nga cape town no uri lwendo lwa cape town lwo vha lwendo lwa hani vha tshi khou shuma zwithu zwa hani um zwo vha fara hani stresse tsho vha tshi hone na mini mini um lwendo lwa cape town lwo vha lwavhuḓi nga maanḓa mm. nṋe ndi muthu ane ndi funesa nga maanḓa challenge kha vhutshilo mm. dzi a ngita uri ndi aluwe ndi kone u realize na uri matsina zwithu a zwi ngo nga a zwi ngo ima nga nḓila ine nda zwi vhona ngayo nga maanḓa ndo sedzesa uri u hayani mm. eh zwithu zwa hayani a zwi fani na zwa nga ngei nṱha yeah. na hu na uri khamusi ha u silo thoma ndi tshi khou ya mara every time ni tshi ṱangana na zwithu zwiswa kana u tshi dovha u tshi ya kha environment ntswa u tea u dovha hafhu wa adapter u bva kha he wa vha u hone zwi tshi ya kha hune wa ḓo vha u hone eh zwe zwa itea ndi zwa uri ndi hangei nda ndi khou shuma dzi project nnzhi nyana nda ndi khou ita zwithu zwoṱhe zwine khamusi muthu u a tea uri a tshi khou ṱoḓa u fhaṱeliwa nnḓu a a a to ri fha budget yawe na plan ri mu fhaṱele nnḓu ri ite zwoṱhe zwino itiwa nḓuni ri mu hendele over dzi key ndi zwithu zwe nda ndi tshi khou ita zwone and also ndo ḓo vha na project ye nda ita um, interior kana backdrop ya kereke ye nda ita hezwi zwine vha zwi vhona khamusi dzi kereke kha kha kha tv dza dza dzikereke dza vhupo Yeah, yeah. vha wana background ya hone i tshi nga wana mavhone o fungafunga eh, Oh, eh, oh, rwa na zwikwambaro, Eh. zwo itiwa nga nḓila yone. ya na zwi stage zwiḽa zwa kerekeni i did that Okay. eh, ndo zwi ita and it was my first time samusi ndo amba uri nṋe ndi muthu ane ndi funesa nga maanḓa u challengiwa Yeah. ndi takalelesa nga maanḓa uri muthu a vhe a na idea ine khamusi nga muhumbulo u a vhona ungari zwi a konadzea kana zwi a konadzea a vha khou ṱoḓa uri zwi itiwe zwi vhe in reality ndi zwithu zwine am best in doing that na musi tshithu ndi sathu thoma u tshi ita vhone vha tou vha na idea yo uri tshi itiswa hani kana tshi itiwa vha khou tshi ḓa nga heyi nḓila i can do exactly what you want okay okay yeah. okay no a ndi khou vha pfhesesa nga maanḓa eh a ndi soko vhona nga ri vho dodombedza lwendo lwa lwa Cape Town fhedzi vha khou amba uri zwithu zwoṱhe zwine zwa zwa itiwa uri muthu ṱhamusi a tshi khou fhaṱa a ti khou pfhesesa uri vha khou katela na u fhaṱa nḓuna kana na u plastelana kana ndi izwi zwe vha zwi ambana zwa u penda zwa ceiling take me through that ndi kunyo pfesesa uri eh, vhone project dze vha vho dzi fara vha vha khou dzi thoma gai zwavhuḓi vhuḓi okay ro vha ri khou thoma fhasi not meaning uri i was hands on kha zwoṱhe zwe zwa zwi khou itiwa but we were starting a house from scratch uyo swika i tshi fhela getting people who are capable of doing what they, are, they do best Eh, zwi- zwi specifications zwa uri a builder if ri khou ṱoḓa builder ra tshi wana builder then ra fhaṱa after building plaster ra ita then all those things ndi khou zwi amba uri ro vha ri khou zwi tshimbidza ngeyo nḓila okay okay so sort of like project management yeah. arali tshi nga zwi vhea ngora yeah okay. i was actually i was a project manager okay yeah mostly ri nga to zwi amba uri i was project manager kha kha dzi kha dzi specifications dzine a thi specify ngadzo mm. kana thi dzi iti i was managing i was managing those people who are able to do that mm. yeah okay mara hafho hune ha ṱoḓea vhone vha vha khou fara yeah kha zwa silingi yeah zwo penda na mini yeah okay zwi sumbedza uri ndi havhaḽa vhathu vhane a vha nga ri okay a huna mushumo ngori zwine nṋe nda nda ita zwone a zwiho mm. vha ready for challenge iṅwe na iṅwe ha ḓa mushumo une ṱhamusi a vho ngo gudela kana ri nga tori mini a vho ngo fhedza tshifhinga vha khaho vha na experience nga maanḓa vha ḓo dzhia sa challenge ya ndi u dzhia sa challenge and mm. eh, ndi takalelesa nga maanḓa uri ndi ya engage na vhathu mm. vhane vha kona hezwo zwithu zwi ngita uri khamusi na musi hulo thoma vhone vhane vha vhori a vha zwi ḓivhi ngauri zwa zwino nṋe ndi khou zwi amba uri wa vha tshiṅwe tshifhinga mushumo hulo thoma ndi khou ita mm. vha nga wana mushumo wo itiwa zwavhuḓi nga maanḓa mara muthu ane a vha phanḓa khawo mushumo hu nṋe zwa vha sia zwi khou vha sumbedza uri mushumo wo itiwa zwavhuḓi mara hu na muthu ane o, o, o, o, o ḓifha dzi advices u ya nga une a vha uri o tshenzhela hoyo mushumo ngaho eh. mm.
okay okay yeah mafhungo a vhuḓi ayo okay ri tshi khou sedza heneḽo fhungo ḽa ḽa dzi challenge uri vhone vha takalela dzi challenge arali u sa khou tou pfhi challenge vhone zwine vha nga ri vho tou gudela zwone ne u bva tshikoloni kana murahu hanengei ndi zwifhio zwine vha nga ri vho tou zwi gudela vhone vho tou zwi yela tshikoloni eh, ndo ita zwa bulanga carpentry na electrical engineering
ya ndi zwithu zwine nda vhori ndo zwi gudela hezwo okay mara muḓagasi zwo zwine wa vha khou shuma ngawo eh, ndi ya u ita mm. mm, u tovha ni a a thi busy ngawo ya ndi ya u ita na haningei nda ndi hone ndo vha ndi tshi khou ḓi ita ndi khou ḓi wayara mara a si zwithu zwine ndi tou vha eh, focused khazwo Oh, ngori na musi u tshi khou panga ceiling hu na wiring ine ya vha hone eh, athi, athi, athi, i don't need a, a, wire, a wireman uri mm. aḓe a install a light Eh. musi ndi tshi khou ita silini Okay. ita zwithu zwoṱhe nda fhedza alright eh, wa vha khamusi na challenge ya ri khou ita silini ri a anzela u wanesa dzi challenge dza uri hu vhe hu no installiwa mavothi ane a dzi aluminium hu vhe hu na dzi remote hedziḽa dzi no shuma kha mavothi haaḽa, zwi nida muthu o itaho electrical uri a kone u ita dzi settings back uri houḽa mutshini arali ri u bvisa ri kone u installer back, so nṋe ri tshi shuma a ri a ri a ri tu ṱoḓa ṱoḓa muthu ngauri nṋe ndi a zwi ḓivha hezwiḽa zwithu ndi vha nṋe muṋe ane nda fhedzisela nda zwi ita then. ra installer light ra sia zwithu zwoṱhe zwi organized and prepared uri vha customer i vhe i i i kana client okay yeah yo yo before before i forget eh ndi kombela cameraman then into sing up eh vha ḓo mpfarela ne nda ndo hangwa zwithu zwa vhuṱhogwa nga maanḓa hu na maḓi ngafha haya maḓi ndi a sponsora tshashu ne ya a ḓiseni oṱhe hu to vhori ndi gwada ndi gwada rodi ya gwada zwino a maḓi a khou bva ni wa mpho water supply eh ndi tshone sponsora tshashu kha episode ya namusi ne eh arali vha tshi khou a ṱoḓa maḓi dzi details ri ḓo dzi vhea nga hafha nṱha vha ḓo kwamana na mpho eh, mpho ḓo vha vhudza zwithu zwoṱhe zwine zwa khou tea uri vha zwi ite uri vha wane ha maḓi u supplya kha dzi event dzo fhambananaho na musi vha tshi khou tou a ṱoḓa vhone uri ok ndi khou ṱoḓa u vha na maḓi ani wa mpho hayani u ḓo vha dzudzanyela u ḓo vha itela zwithu zwoṱhe um ndi ḓo vhea dzi details dzoṱhe dza u hafhanoni nṱha vhone ha maḓi ara vha nwa vha ḓo farwa nga flu zwino a thi zwi advise uri vha nwe thi ee mara vha nga ḓi ṱuwa nao vha ḓo anwa hayani vha ḓo apfa zwone maḓi avhuḓi ya a khou vhonala a clean nga maanḓa ya ndi maḓi a right nga maanḓa so back to our program um ndi khamphani ine vha vha khayo vhone ndi khamphani yavho vha director kha khamphani vhone ee two wa ḓi shuma iwe muṋe u siho kha khamphani ee vha tshi zwi compare na u vha director kha khamphani une vha vha vha khou langula vhashumi vhanzhi vha vhona vha tshi nga prefera zwifhio eh zwa khwine ndi nga sedza vhukhwine ndo sedzesa nga maanḓa uri vhunzhi ha vhathu vha pfesesa uri vhukhwine ha tshithu ndi u sa konḓeliwa zwino u vha director a zwo ngo leluwa mara u vha mushumi ane u tou fhiwa um, activity yo uri u ita hezwi a zwi na muhumbulo munzhi une wa tea u apuḽayiwa zwi tou vha na u ḓivha uri zwine nda khou tea u ita zwone ndi hezwi so u director hu na dzi follow up dzine wa tea u dzi ita ende u tea u dovha wa vha responsible nga mishumo ine ya vha yo itiwa yoṱhe so zwi zwine zwa vha uri zwo leluwa ndi u vha mushumi mara u vha director.

vha ḓo ḓiphina zwi ḓo ṱae eh, pressure vha ḓo i pfa vha tshi kha ḓi thoma na kha process mara zwithu zwoṱhe zwo no ima eh, zwi zwi vha zwo no leluwa yeah yeah yeah ya no a ndi khou zwi pfesesa nga maanḓa ndi believe uri ndi contract ye ya vha isa cape town so ara u muthu wo vhuya wa swika hafho fhethu a zwi ngo leluwa nga maanḓa uri u ye na khamphani u wane mushumo mungafho u tshi kha ḓivha ṱhamusi muṱuku nga nga nḓila ine vhone vha vha muṱuku ngayo a thi khou ri vhaṅwana ndi khou tou amba uri vha khou zwi vhona vha tshi muswa ee so ri tshi ro sedza kha ḽeḽo ne ee vhone vha muswa so khamphani yavho i thoma lini nahone zwa zwino yo no yo no swika gai i na vhashumi vhangana eh ndi mishumo mingafhani ni vhona i shuma a vha mbudze zwithu zwo no nga zwezwo okay khamphani eh nṋe ndo thoma actually i had a bigger picture ndi nga to ri ndi tshi to thoma the vision was to have a, a big company um khamphani ndo thoma u shuma nayo nga 2015 ya and then ndi tshi zwi thoma hezwi zwithu ndi ḓi tou thoma sa muthu muṅwe na muṅwe ane u vha a na mm, zwine a zwi kona zwe nda thoma ngazwo ndo thoma nga u ita dzi codebede dza vhana ndo sedzesa nga maanḓa ndi muthu ano funa u update badi zwithu uri zwithu zwine zwa itea khamusi tshikhuwani kana kha mashango a kule zwi zwi vhe hone hafha venḓa okay so okay. ndo vha ndi tshi ita dzi code bed na dzi bank bed mimbete ya vhana ya nṱha na fhasi na code bed ine ya vha i na um, wardrobe ndi zwithu zwe nda ndi tshi ndi tshi thoma u to u dzhena kha kha kha u vula khamphani yanga nda thoma ngo zwi ita Co- code bed ni mini ndi mbete wa vhana
ndi hezwi zwine wa wana wo dzhareteliwa so ya uri ṅwana a songo vhuya a bva na luthihi ya okay ndi zwone zwithu zwe nda ri ndi tshi thoma khamphani nda thoma ngazwo and then nda kona u takuwa u bva khazwo ndi tshi vho thoma u ita zwa dzisilini na u dovha hafhu nda si vhona zwo ri no hezwi zwithu zwi tou vha kha nṋe ndi nṋe khamusi mutika bono wazwo mara a zwi ṱoḓi uri ndi zwi shume ndi ndoṱhe zwi ṱoḓa uri ndi vhe na vhathu vhane vha nthusa u itela uri mushumo u ye vhathuni so vhashumi vhane nda vha navho nga u tou vha amba vhoṱhe ndi nga si kone eh. ngauri zwi dipenda kha uri ri khou wana mishumo mingafhani nga tshifhinga tshetsho mara vhathu vhane vha vhori um eh, they are always on team zwa zwino ndi nga amba nga vhathu vha sigisi okay. vhane every time if hu na mushumo they are always in okay. ya yeah. a ḓivha na vhaṅwe vhane ndi vha ṱoḓa musi mushumo wo no vha u munzhi avha vha nga ngomu avha a vhone vha khou ri shavha ee vha nga ngomu okay a ri nga vha kombetshedzi uri vha vhonale fhedzi hu na muthu ane a khou ri shavha nga ngi u sumbedza munna o no shuma nga maanḓa um fhedzi ha nga vhonali a

ngauri vhathu vha six ndi vhane vha vha vha dzi vha phanḓa kha kha kha mushumo ya.
Ṋowa zwi khou pfhesesea zwi amba uri vhone ri nga ri vho creator mishumo ya six ya permanent ha vha na miṅwe ya extra minzhi minzhi ine vho i creator ine ri nga si ri i permanent ndi ya part time ya part time ee okay ya ndi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa ndi ḓi dzulela u vhona vha khou poster poster hafhaḽa vha sumbedza vha muthu wa busy nga maanḓa. ee zwino a thi zwi dauthi na luthihi zwine vha khou amba ee ee ee so kha dzi project dzavho dzine vhono dzi shuma ne thi vha ḓi shumela ṱhamusi u muḓi wo rali ḓo ḓa muthu a ri khou nyanga u itelwa tv stand muṅwe a ri khou ṱoḓa itelwa ceiling for nnḓu yoṱhe ṱhamusi kana kha rumu nthihi ee mara vhone vha tshi to sedza kha dzi project dzoṱhe dzine mbono dzi shuma ndi ifhio ine ya vha khulwanesa hone vha vha khou shuma gai ndi muḓini ndi khamphani ndi cape town ndi gai okay um zwa zwino ndi nga to ambesa khamusi nga zwo hanefha hayani um ndo no ḓi shumanyana dzinnḓu dzo vhalaho um, nnḓu ye nda tou i shuma nda wana uri yo vha i project khulwane yo vha i double story nnḓu eh, nda ndi khou i shumela muṅwe muthu ane thi nga ambi dzina ḽawo mara vhane vha nnḓu vha vha vha siho hafha south africa eh, vha vha vha america so vho appointer then ra vha na contract ya uri nṋe ndi ḓo vha itela eh, silini kha nnḓu yavho zwo katela na na thaili and that was a big project yo yo yo ri dzhiela nyana tshifhinga nda zwi vhona uri it was challenging ngauri ndo vha ndi si tu tovha hone tshoṱhe eh ḓuvha na ḓuvha mushumoni ngauri ndi tshifhinga tshe nda ndi khou u shuma project ya cape town iṅwe na ya hanefha yani hu yeyo zwe nda kona u vhona uri no i've got guys that can uh, lift the company up vhane they are willing to work eh, ndo katela na uḽa sa khou ṱoḓaho u vhonala eh, ndi muṅwe wa vhathu vhane eh, vho, vho shuma heyo nnḓu and then vho i shuma ha tou sala khamusi completion ya zwithu zwiṱukuṱuku nda vha ndi tshi khou vhuya mara they are the ones who started the house okay okay zwi amba uri vhone vha khou thethedzana na zwiḽa zwa nga ngei hala vha khou thethedzana na zwa nga na zwi re ngei nga ngeno Okay. and then nga hetsho tshifhinga musi ndi hangei cape town nda ndo ṱuwa na muṅwe wa vhashumi muthihi Mm, ane o vha ene we nda thoma naye zwa i company okay nda ndo ṱuwa naye ri tshi khou shumela cape town alright Yeah. okay so ri nga ri project khulwanesa i venḓa okay a zwi a takadzi izwo Mm. zwi a takadza zwi sumbedza uri eh thi ri na uḽa muya wori rine vhavenḓa a ri fhani chance a ri tikedzani a ri thembani na mini zwine zwi khou tou sumbedza zwo uri no muthu kha kone mushumo wawe u ḓo thembiwa u ḓo fhiwa chance ee ri litshe u sokou ri hei hai muvenḓa hai no mini mini ee no ha ni mafhungo avhuḓi hayo so a ri sedze hafha vha khou ri vho thoma 2015 khamphani ne ya zwino nṋe ndi nyou pfhesesa uri ei khamphani wo itea u thoma nga 2015 vhone vha vhona vha tshi khou ṱoḓa u dovha vha fhedza iṅwe ndi vhugai yo fhelaho ni 8 or 7 years ne eh. vha nga dovha vha fhedza iṅwe 7 years vha tshi khou ita zwithu zwa zwo ineyi khamphani kana vha khou ṱoḓa u shavha vha ita zwiṅwevho um ndi nga si zwi shavhe hezwi ee naho khamusi ha vha na zwiṅwe hezwi ndi nga si zwi shavhe um ndi ḓo dzulela u vha khazwo ngauri um ndo sedza nda wana uri ndi kha ḓi vha na zwinzhi zwine nda kha ḓi tea uri vhathu ndi vha itele zwone um miloro ndi milapfhu um so hu kha ḓi vha na zwinzhi zwine ndi kha ḓi ṱoḓa uri khamusi development ya venḓa i tshi vha hone na nṋe ndi ḓi wanala ndi kha list ya vhathu vho vho ḓisaho development ya o so vhone mara vho sedza kha zwi kha honoyo mushumo wavho fhedzi a vha khou nyanga u shavhela kha iṅwe industry khamusi kana u tou extendela kha iṅwe i- industry vha vha vho ita na zwiṅwevho eh zwa zwino ndi nga si tu to bvela khagala khamusi kha hezwo eh vhutshilo zwezwi vhu tshi khou ri tshi khou tshila zwi a ḓi konadzea wa wana uri kha musi field a u tsha a u tsha to i funa kana a u tsha to vha khayo tshoṱhe wa vha u tshi kho ṱoḓo aluwa mara ndi zwithu zwine unga vha na khonadzeo dzazwo mara ndi nga si tu to zwi fhindula nda to zwi khwaṱhisedza.
No ha ndi khou vha pfhesesa nga maanḓa a thi ḓivhi uri hu na zwiṅwe zwine vha khou ṱoḓa u add na. nṋe ndi soko vhona nga ri ro amba ro ṱanḓavhudza fhedzi vho amba zwo ri vha bva gai eh, nṋe ndi bva vuwani location eh, ha tshilukwa mm. hanyi ha tshilukwa okay eh. khamphani pfhi mini tshilukwa carpentries and project kezwo zwi amba uri zwino vhone vha nga to fha vha ṱaleli nomboro dzavho na dzi address everything that they need to to to be in contact with you zwine vha nga kona u vha kwama ngazwo kha vha ṋekedze zwone ya nomboro dzanga dzine a dzi disappoint na luthihi eh dzi ndi dza Vodacom dzi ri 076 45

nayo ndi a i shumisa na kha zwa business then nda kona u vha na page ya no pfhi Tshilukwa Carpentry Recent Project dzi services dzine nda dzi ita vha ḓo dzi vhona haningei kha Facebook and then vha kwama nomboro hedzo dza 076 kha WhatsApp hu na catalogue na business ya ndi nga ri. na business card mara i no shuma online ine nda vha sendela link vha ḓo viewer zwithu zwoṱhe zwine ra shuma zwone ndi hezwo zwithu. Okay zwi amba uri a hu ambiwi na muṅwe muthu a na uri vha ḓo ṱangana na receptionist vha ḓo ṱangana na assistant hu ambiwa na vhone vhane straight. Ya. Okay a hu no xela afho. A hu no xela. Okay zwine vha khou nyanga u ḓadzisa ndi zwifhio? Hu na zwine vha khou nyanga u ḓadzisa kana vha khou pfha vhone vho amba zwoṱhe zwine vha nga amba? na ndi khou pfa ndo amba zwoṱhe zwine nda nga amba zwa zwino okay ha nṋe ndi khou livhuwa vhone vho ḓa hafha tsho fhedzisela fhedzisela ri ite so hu na app yo bvaho he app yo bvaho ndi app yo thusa vhathu vho no nga vhono wana mishumo Yeah. vhone vha wa uvhilu ya u install i ra songo vha vhudzi hezwo vha- vha wa uvhilu u install vhone vha nga a thi ḓivhi hei app a thi tou vha active ngo tou ralo fhedzi vha nga ṱuṱuwedza vhaṅwe vhathu u i installer ya ndi nga ṱuṱuwedza vhathu u i installer nga maanḓa vhane vha vha kha field ine nda vha khayo zwi tshi ḓo dovha hafhu zwa vha zwi khou thusa u ya nga he nda pfha ngaho zwi ḓo vha zwi khou thusa uri vhathu vha wane mishumo zwi amba uri a nga ḓo vha na ṱhahelelo ya mishumo kha vhaswa na luthihi so i can advise people to join

Cameraman iko bva hapo.
Zaplat. Yeah.
Ndi Zaplat nga Tshivenḓa fhedzi ipfi Zaplat. Yeah. Yeah. So zwa zwino i khou wanala kha android fhedzi ne eh hu na vhala vha vho no shumisa Huawei vho no shumisa Huawei vha ya kha website yashu vha ḓo ya nṱha fhala vha ḓo wana fhethu hune vha klika ha bva menu i ḓo ri get our app i tshi ri get our app i ḓo vha i khou vha tshi klika fhala i ḓo vha i khou download vha tshi fhedza u downloada hu na dzi instructions dzine dza ḓo bva vha install heiḽa app vhone vha tshi fhedza u i download vha songo fhela mbilu i ḓo thoma ya loader ya loader ya loader ho mune i nga vhe yo loader a thi ḓivhi tshifhinga tshingafhani i khou tou tenda zwino hafhanoni u fhedza u loader a kona u redzhisitara so vha tshi fhedza u redzhisitara vha ḓo kona u vha vha khou vhona zwiṅwe zwithu zwine zwa vha hanefhaḽa nga ngomu zwa zwino a ri tou vha active fhedzi i ḓo vha active zwezwo vhathu ni khou ḓi installa ni tshi redzhisitara na mini so vhathu a ri ite ngo ralo ri ye ri download app ri installe ri redzhisitare zwinzhi zwi phanḓa so ndi khou livhuwa vho tshilukwa ne nda ya ri ḓo ḓi dovha ra ṱangana hanefha phanḓa mushumo tshe hone vha khou ḓi zwi vhona na vhone Ya, Ee, mushumo tshe hone ndi munzhi ri khou tea u thusana uri vhutshilo vhuye phanḓa ngori Ya, vhuya that's phanḓa ngo u shuma Ya. a vhuye phanḓa ngo u dzula fhasi Ya. yone tshipfi ri khou- ri khou- ri khou tshila hezwi ri khou shuma na ndi zwone Ee, ndi khou livhuwa vho ḓa vha vha na riṋe ndo livhuwa na nṋe nda nda